Chutiang hunah chuan Chawte hi a chhungkep leh hluah mai thin. Kawngkhar ri hlekah a phawk hru zel a. Ni khat pawh Thangbunga thianpa a naupan lai atanga a kawm ngaih em em. Pawngah a lo lut thut mai a. Ani hi Thangbunga neihna kumah pawh inrual, taksa ah pawh intiat tak an ni a. Chutia a lo lut chu a nu rawngbâwl lai chuan a lo pawm chawt mai a. Mahse, pawnga chuan a hrethiam a, E ka nu, lung ngai reng reng suh. Pasal tha thang bunga hi a bau hlen lo tawp ang, a lo la haw em em ang. Sai hnuchuiin vai khawram lam lam a thleng pawh a ni maithei asin. Pasal tha te zawngin ram hi an nel a, a kal thui deuh a ni ngei ang, a bau hlen lo tawp ang. Tiin a lo hne mawlh mawlh mai a. Chutia beisei awm taka Pawngan a han sawi chuan a rilru a ti thar a, a ngaihtuah leh ta veng veng mai a. A ran vulh te reng reng, ar emaw, vuk emaw pawh ni se, Thangbawm a lo hawn hun a ta la, a ti zel mai a. Zankhat chu a beiseina a rawn thar zual thut a, an pa hnenah chuan.

A tak tak a lo nih tak hlauh in va hmuak teh reng reng a ti ta tlat mai a, an pa chuan a aw hreh hle mai a, mahse nupui ten chuti tak a vai engamaha ngaihsak loh chu a inthiam meuh si lo va, a tawpah chuan Nia mawle, nu ber rilru nawmna a nih dawn phawt te chuan kan kal poh a nih ang chu, kap chhinga hi ka hruai ve ang e, mahse min ngaihtuah lutuk reng reng suh, tiin a han tlip leh a. An nu chuan ngaihduah cheu mah ila in kal lo va, Thangbunga ka ngaihduahna chu a tluk chuang lo vang. Hnate chu dam chungin kan thawk zau chuang dawn hleinem. Keimahni hnate phei chu tuman min thawk khalh chuang lo vang, a ti a. An mu ta a. Thangbunga nu chu beiseina eng che te avang chuan a hlim hle a. A tuk zinga han thote pawh chu ni dang ang lo takin a phe vat vat mai a. Kap zing a tipa fa pawh chu an insiam mawlh mawlh bawk a, ani hi kum sawm pali chauh a la ni na a, a pa chuan hruai hrat tham tawh niin a hria a, chuvang a hruai tum a ni a. An thenawm te silai an haw a, a kah dan te zirtir nghal a remsan dawn avangin a pa chuan kentir ve thain a hria a, chung silai te chu an ti fai mawlh mawlh a, a nu pawh chuan saw ei chu a paih ta thuai a. An saw ai dawnah chuan an hlawhtling ngei theihna turin a tawngtai sak sauh sauh a. Pu Khawtin a rilruah erawh chuan an nu lawm nan chauh kal a, sapel nghal a tum a. Chaw an han ei kham chuan mahni pan tur lam lam an pan ta a. An nufa chu lo lamah feh turin an kal ta a. Kap tluangi chu tleirawl te a la ni a. A nu chuan an hnathawk chu a chawlhpui mang loh avangin a hah hle a. Chaw an han fak zo chu thlamtlai tlanah a mu zal a, a lo muhil der leh nghal a. Chawhnu lam an han bung leh tur chu a nu chuan, E Khai tluangbawih, lo tho teh, buna hun leh tawh e, a ti a. Kapluangi pawh chu a lo tho va, mithnuai chawt chawt chungin a nu chu a zui ve leh ta a. A nu chu Bawiseina chuan nasa takin a rilru a ti hlim a, a hnathawh pawh a thawk chak hle a, a titi bawrh bawrh bawk a. Thangbunga chanchin ngawt mai chu a ngaihtuah a, Vaw ina i pate leh i u an lo hawn phawt chuan kan arpa chhiar khuan hi kan talh leh phawt ang a, chutah kan vawk hi kan talh leh ang a. Kan arpa chhiar khuan kan talh hun chuan Pu Buka te chhung chu aiah kan sawm ang a, ar la pakhat kan talh belh ang a, a ti a. Kap Luangi chuan a pa te an rawn hlawhtlin chu a ring hauh lo va, a nu rilru tih hnuail a hlau bawk si. Tawng tam lovah a tlak a, Ni e tih chauhin a chhang mai zel a. Tlai an haw tur te chu a nu chuan, I pa te chu in an thleng tawh angem aw a ti a. Kap Tluangi chuan, An kalna chin kan hre si lo va, an kal hlat viau phei chuan an lo la thleng lo vang, zanah pawh an lo haw lo maithei asin, buhfai pawh an ken kha, zan an riak ang a ti a. A nu chuan, Nia ka hre reng a, mahse ka nghak hlel in ka han ti mai a nia a ti a. In an han thleng a, chaw a han chhum te chu a chaw muar hle a, mahse a pa te chu an lo thleng ta chuang lo va, zan an han mu te pawh chu beng an chhi ru reng a. A tukah chuan an nufa chu feh turin an chhuak leh ta a, an i hnihna a ni tawh bawk a, an pa te chu rawn haw ngei tawh tura a ngai a, a beiseina chu a sang tulh tulh mai a, a nghah hlelh em avang chuan ni dang aiin an haw hma ta nghe nghe a. In an han thleng a, a lo reh riai mai si a, a nu chu tuichawi turin a liam leh nghal a, Kap Tluangi chu mei lo nun turin a hrilh a, a tuichawi pawh a lo thleng leh hma kher mai. Pawnah a va chhuak leh a, a fanu chu a ko va, Lo chhuak teh Tluang bawih, kan arpa hi i zim teh ang a ti a. A ni lah chuan chhuah pah in, A la hma em mai ka nu, kan man thei lo vang, nakin ah khawthim hunah an lo lawi ang a, awlsam tak in kan man mai dawn a lawm a ti a. A nu lah chuan, I zim reng reng ang, khawthim hnua kan man te chuan a hmin hman nang a ti a, an zim ta a. Arpa lah chu a tlan chak si a, an man thei aw zawng lo mai a. Kherpui veng lam thleng thlengin an zim a, mipa naupang tual sai lai te an kap a, lung ten an vawm a, serraw kherh ten an per a, mahse an fuh thei hlawm si lo va, an zim hlawh cham ta a, rawngbâwl lah chu an tlai phah ṭhak mai a. A nu Beidawng chuan, I pa te pawh hi an rawn hlawh tlingin ka ring ta nek lo ve.

Aaa midang chuan beiseina an neih awm ka hre lo, keimah hian ka beisei tlat a, ka tir a ni. Midang a han hriat tir hi a zel a zel a, khawtlang kan ti hah tawh si a, a inthlahrun awm em alawm. Chuvangin an pa fat chauhin an kal ta a nih kha, lo inthiam lo duh suh. an va hlawhtling ngut na maw a ti charh charh a. Chela chuan, Keite chu midang ka ni hleinem, in tuarna ah hian ka tel a, a zawnna apiang ah tel thei ila tel ka duh asin, tun hnu ah chuan hetiang lam deuh reng reng a awm chuan min hrilh ve zel tawh ang che u, in chhung zing a mi, in fapa in dang ang ah min ngai rah u, Thangbawng a bau chungchang ah hian mawh ka phur a, Chuvangin a ni zawnnaah hian a theih chhung chu ban ka tum hleinem. Ka pa khawtina te chu lo hawk phawt se, ro thar rawt duh ka nei deuh a. Eng lam nge Thangbawnga chungchangah maw? Piriali chuan a lo ti vat a. Chela chuan, Nichinah khan Hniangi pa chi seh lei vai ka la lo haw a, an riahna khaw pakhat a hming ka hre ta lo. Tah chuan hmelhriat loh khual an nei tih thawm a awm a. Thangbawngah hian kawng a ba vang a, engtin emaw hla deuhah a kal ta mai em ni ang tih te ka ngaihtuah deuh a, chu bakah a rilṭam in ramhnim eng emaw a ei ang a, chuvang chuan a rilru te lo kim lo ta in hawnna lam tur hre lo in a pawng pawvah ta mai em ni ang aw tih te ka ngaihtuah rum rum a, ramhnim hriat chian lo ei mai mai hi a hlauhawmna chin a awm ve si a. A nih loh pawhin khawi zu atna par tlanah ei te pawh a ni mahna a ti a. Pi Riali chuan, I van ngaihtuah thiam ve chal a, chutiang ngaihtuahna chang ka hre ve hlei nem. Thangbawngah chu lo ni hlauh se kan va ti ve maw? Chal a, a pa te chu lo haw thuai thuai se kan va ti ve maw le? a ti a. A beng a chhi deuh reng mai a. Chela chuan, Ka nu rial an lo haw em em ang, an li lam pawh chu an lo hlawh tling mial mai thei asin a han ti a. Aah, i thusawi kha ka ring ta chiah mai, hmun dangah ka rilru a awm leh ta pek lo, Piriali chuan a ti a. Chutia an titi mek lai chuan kawngka a lo ri a, an hawi rual thawt hlawm a. Pu Khawtin a tepa fa chuan sakhi an rawn hawn a, kawng lehlamah chuan an hlawh chham let der thung a. Piriali chuan thingpui sen a lo thlit vat a, a thingpui bag pah chuan Chala thu hriat chu a sawi nghal mawlh mawlh a. An pa chuan kan kalna lam chanchin pawh min zawt hmasa lovin thu dang i lo sawi nghal mawlh mawlh a, Tluangbawi, i pa hnema va ko teh a ti a. An nu in chu ai a siam mek pah chuan, Anih leh in kalna chu engtin maw? a ti leh ta hnuhnawh a. An ramchhuahna lamah khan kan kal a, ni khat kal aia thui kan kal ngam si lo va, kan kuk kan kuk a, a hming ten kan au thul, chang te kan tum a, kan theih ang ang in kawng sir pawh kan bih zel a, mahse engmah thawm a awm si lo. Khua in min thim hnan ta mai si a, thlen tawp ah sa kan chang ta mai a. Kawng khata kan hlawh cham laiin kawng dangah Pathianin mau min sawm a, hei sakhi kan rawn hawn hlauh mai a, mahse kan kal chhan ber Bawngteia hi aw a ti vawng vawng mai a. An mak pasa chan tur a lo thleng ta bawk a, an sakah chanchin chu an sawi ta zawk a, mahse an nu chu an karah a lo tla zep chen a. Bawngteia kha a la naupan tehlul nen sa chu a kap hnem tawh khawp mai a rawn ti leh thin a, an pa chuan Nang hi i tawng rui a nih hi, mi thu sawi laiin thu dang lo rawlh ve teh chhen suh a ti a. An fanu chuan a pa te chu eina chu a seng fel a, far fim chhit tur an lo neih mang loh avangin dil turin a chhuak leh nghal a. Chutia a kal hlan chuan Meilum ai pahin Chala chuan a thil hriat chu a han sawi leh a. Pu Khawtin a beng pawh a verh ve riau mai a, a tuka kal nghal chu an rawt ta a. A tuk zingah chuan buhfai a nak a, silai an keng bawk a. Chana leh Pu Khawtina chu an chhuak ta a, an rilru a, an beiseina chuan an taksa pawh a hruai a, ding takin an kal a. Khawkar kawng hmasa ber chu a hnai ta hle a. Chaw an fak kham chuan kal leh mai an han tum a, mahse chanchin zawh chian reng reng tha a an hriat avangin an han zawt a, chumi khua a mite chuan hria an lo awm lova an kal leh ta a, a khaw dawt leh pawh chu zanriah ei kham leng len hun velah an thleng ta mai a, a tukah chuan zing takah an kal leh ta a, an thlen tumna Selling khua chu tlai thim rualin an thleng leh ta a, An lal inah an han lut phawt a, an kal chhan an han hrilh a, ani chuan a hre awm a han zawh kual tir a. Khual thu thangah thang bawng a bau thu chu an lo hre ve ngei a, mahse hmelhriat lah mikhual an thlenna chu Seling khuaah ni lovin an khaw ṭhen awm Sesawngah a lo ni zawk a, ni hnih zet hah taka an kal avangin an chau dun tawh hle a. Mahse a tukah Sesawng lamah chuan an kal leh ta a, khaw chhung an han lut a, an beisei a san avangin chanchin hriat thuai thuai an chak a, chaw ei lam pawh ngaihsak lovin chanchin an zawt kual hmasa zawk a, hmel hriat loh khual chu a lo awm ngei a, mahse chu mikhual chu hmeichhia mi ang mang lo lehnghal hi a lo ni si a. An beiseina zawng zawng chu a sawp chhe leh zo ta, an ngui rawih mai a. Thangbunga pa meuh pawh chumi tum chu beidulna thlipuiin a nuai a, a lung a chhe rum rum a, an nu rilru tur pawh hriatthiampui satin a inhria a. An nu pawh tun hma ai chuan a khawngaih lehzual a, mahse mipa pasal tha ve ngang hi chuan an hmelah an rilru hi an tilang ve mai mai lova, an tawngtlem deuh hlek chauva. Sela zawk chu a rilru hreh awmzia a hmela a lang chhuak a, a tap chhuak ta hial a. Thangbawng, Tumpang Thang, thian pa fel lo zet mai i nei avangin nang ang pasal tha kha kan chan hlen dawn ta che a ni maw? Kei hi lo ni zawk ila aw, mittui tla chungin a han ti a. A baudan leh khawtlangin an zawn buai dan te an han sawi chuan. Sisawng Lalpa pawh chuan a lo khawngaih ve hle a, an thla hual nan an arpa chhiar khuan a lo dalh sak ve hial a. Tichuan a tukah chuan beidawng bawkin an haw leh ta hna hna a ni. An haw lam chuan an kal kawng pangai an han sui leh a, hla an ti kher mai, ni nga ngawt an thang ta mai a. Kal kawngah chuan Sala chu an hmu thei hle a, duh se chu an kap nual thei a, mahse an hawnna a hla si a, an kap duh lo va, ṭumkhat erawh zawng sakhi patuai hi ngam pah em emin mihring an awm tih a hre lo nge ni, kal kawng sira hnim petin a lo tla mial mial a, chu erawh chu an tana Pathian pek a nih, Thangbawnga pa chuan a ring a, a kap ta a. A sa tha lai an la a, an thlen inah chuan an rep ta a, kal kawnga an ei tawk tur an fun a, a dang chu an thlen in te an hnu chhiah ta a, an zin kawng chawhmeh a ni ta der a, an khua an thlen dawn ni chuan a hran pa in sa an pel a, Chalan sakhi a kap ve leh ta thung a, chu erawh chu an khua a hnai tawh bawk a, chan lovin an hawn ta a. Hetia an thang chhung hian in lam an lo buai nasa a, an lo thlen an rin huna an lo thlen tak lo avang chuan an buai hle a. Mahse tirhkoh buka hi a fel em a, Pathian thu hmangin a lo hnem reng a, a hman remchan hun apiangah a lenpui reng bawk a. Tichuan an chhuah atanga niriatnaah dam takin an lo haw ve ta a.

Mihringte hi chuan kan beisei a thlun hi chuan hrehawm kan ti em em thin a, a hrehawm reng bawk a. Mihring famkim lo kan nih avangin Pathian remruat hi kan hre nghal mai thei lo va. A remruatna nghaktute erawh chuan beidawng lovin an nghak a, hlim theih lohna awmah pawh an hlim thei hle thin. Keini pawh hei kan hria theuh angin kan tlangval chhuan bawrin, Banduaina a tawh avangin kan buai a, nu leh pa rilru phei chu a hah tak zet a, thian tha tak mai. A tawp rat thleng a, buaipuitu Chala a awm bawk a, thih leh thau pawlh tak meuh meuhin kan zawng a ni a, hetia kan hmu tawh lo a nih chuan Pathian kutah dah tawp tawh mai ila, kan mihring lam theihna chu a tawp ta a ni si a, Lalpan Thangbawnga hmang hian zirlai eng emaw min zirtir duh a nei a nih ange, chu chu i nghak phawt teh ang u. Pathian pawhin keini mihringte dan Ama Fapa Isua meuh pawh a zuah bik hleinem. Kan zavaiin kan uitlang theuh. Hetiang khawpa mi ui leh buaipui a nihte hi kawng lehlamah chuan mi van nei tak a ni. Kei hi lo bo ta ila a ni tluk hian buaipui ka hlawh kherin ka ring lo. Engpawh nise Lalpa kutah i dah phawt mai ang u. Keini Kristian te a tuartu kan ni hi a lawmawm lehzual a, a chhan chu Thangbunga kha Pathianin rintu a nih tawh avangin eng ang pawhin la awm se, a thlarau lam nun a him a, a ngaihtuah awm reng reng lo. A chinchang keinin engmah kan hre lo va, kan hre thei bawk hek lo. Pathian chauhin a hria a, a hre tirh kutah chuan i dah mai ang u. Hmangaihna Pathian chuan a mangannaah chuan a thlahthlam hauh lovang a ti a. A thusawi zawh a, a han tawngtai leh te chuan mi rilru a khawih hle mai a, a nu leh pa rilru pawh a nuam ta huai a. An inleng te ho pawh chuan Kristianna an duh loh tehlul nen mah kan ti hlawm hle a. Pu Buka chu Pathian thlarau in a awmpui a, a thusawi chu a tla tha viau zel mai a. Pu Khawtina pawh tunah chuan a rei ruhah nasa takin a kiam ve ta a. Pathian rin Kristiana luh chu hlawk a ti ta em em mai a. A fapa chu a ngai lo leh a khawngaih lo pawh a ni bik lo va, mahse ngaihtuah vaka sawt chuang tur a ni lo bawk nen Pathianin a rilru hrehawmna a chhuak zang ta huai a. An nu Biriali erawh chu lusun angin a awm reng a. An pa rilru ang a la pupha ve chiah lo va, a fate ho erawh chuan an beisei a bo tawh avangin an ngaihtuah duh tawh lo va, an pa ber chuan an nu chu a han hnem ve thin a. Thangbunga nu, keini pawh Pathianin min awmpui reng ang bawk hian ani pawh a awmpui reng alawm, lungngaih tur a awm hlei nem a ti a. Mahse, an nu erawh chu a danglam chuang hrih lo va, ni tin mai hian, Mamte, i rilte pawh a ṭam tawh anga, i thawmhnaute pawh a chhe tawh awm si a, lo haw hlauh mai la, engkim a thar vek kan lo bel tur che a aw, a ti kauh kauh ṭhin a, hnemthiam a har em bawk a ni. Mi in an mumangaah Thangbunga chu an hmu fo ṭhin a, a hmu apiang lah chuan silai pu tawh lo va, hlim hmel tak pu in an hmu ziah mai lehnghal a. An hmuhna hmun an hriat chian deuh phei chuan a nu in a zawng turin an pa leh kap chhingah a tir ziah si a. An ni lah kal chak lo mah se an nu rilru nawmna tur chu an ngaihtuah ve bawk si avangin a rem phawt chuan an kal zel a ngai si a. Chutiang a nih avang chuan mumangna zawng phei chu sawi an khap ta hial a. Chalala chu mawhphurtu niin a la inhre reng a, a rilru a la nuam thei bik chuang lo va. Kum a lo tawp dawn a, bawh an han seng zawh chuan Krismas a lo ni leh mai dawn si a. Piriali chuan a hup phurh em em mai a, Lusun anga a han awm tak tak dawn chuan a thi tih hriat chianna a la awm tak tak si lo va, a la dam tih dawn leh a hmel hmuh tur awm chuang bawk si lo chu a nu rilru ti hre awmtu ber a ni a. Kum a lo vei dawn meuh zawngin a beiseina pawh a lo tlem ve ta tial tial a, buh seng an zau va, an han thiar zawh vek hnu. Krismas hma nili velah Kristian ho chu an thu khawm a, Thangbunga chungchang an ngaihtuah hauh a, beisei tur awm tawh lo, thi anga pawm mai tawh tur an ti ta a. A nu chuan a la ui viau nain ui thei a ni bik tawh lo va. thlan thu an ni ta nghal mai a, chutia an inhmuhkhawm takah chuan Krismas rote an rel ta nghal bawk a, Krismas an han hmang a, Piriali pawh a ziaawm ve tawh khawp mai a, Kristian a nih tirh kuma an hman khan nuam a ti hle a, khami kum ai mah khan an hmang nuam a, Krismas awmze dik tak, Lali suak an tana a inpekna, a inngaihtlawmna ropui ziate a ngaihtuah nasa hle a, a hriat loh hlanin Thangbunga pawh a lo theihnghilh thui hman hle a. Krismas ni inkhawm an han bang chu a lawm hle a ni ang. Inkhawm hote chu biakin kawtah chibai a lo buk dan dan hlawm a. Tirhkopa thusawi lahin a sawi tha bawk si. Thlarau lam ruai dik tak an hre a. Chu bakah tunah chuan a khupumin an hling tawh bawk a. Inkhawm pawh an thahnem sawt hle a ni. Masi hma khan mi eng emaw zatin an hming an pe a. Eng emaw zat la pe ngam chiah lo an awm bawk a. Chung hote pawh chu mahsine chuan an rawn inkhawm ve nual a, inkhawm vanah chuan tisa lam ruai an han hre leh a, hming la pelo thenkhat rawn inkhawm ve te chuan chaw an lo keng ve lo va, chaw ei an inthlahrung a, ruai chhe hmain hawn an tum a, mahse fatu hote chuan an remti lo va, an chelh ta hlawm a. Kham lo an hlauh nen, kham lo tih a awm ta lem bik lo va. Tirhkoh buka chuan remchanga la in kan ruaichheh chu Lal Isua'n mipui sanga a hrai nan sang ber panga leh sangha pahnih a tihpun ang em chu a ni lo va. Mahse, tlachham lo in, mualpho lo in min siam a, Pathian hnathawh lo lang hi a ropui hle mai ti rawh u, a ti a. Kristian ho pawh chuan, Ni e, a dik chiah mai, an ti sap sap hlawm a. Kristian ho chu an hlim em em mai a, Isua hian min lo va hmangaih em? an ti an ti mai a, sawi vak an thiam lo va, chu chu an sawi thiam chhun a ni. Pirialila chu a hlim em em mai bawk a, a hmaa lusun tih a sawi theih ni chiah si lo, rilru hrehawm avanga aa lo chauh, vantlang pawhin a an hriatpui kha a ni a. Chutia Pathian thlarau hnathawh avanga a rilru lo inthlak thleng ta an hmuh chuan an lawmpui hle a, mi rilru pawh a khawih hle a ni. Tunah chuan an Lalpa meuh pawh a rilru a ngheng ve ta a. Pu Khawtina leh Chala Thangbawnga zawnga an chhuak, an rawn hlawhchham hawn tuma tirhkoh buk a thusawi a ngaihthlak atanga a rilru lo danglam than a ni a. Hei hi a khawpuma an hnin tanna a ni reng a. Krismas an han hmang a, anmahni Kristian ho an inlei chinna thukzia an han hmu a, midang an duhsak dante, thangbawng a chhungte reng reng, lusun ang reng chunga hlim taka an han awm thei te chuan mi rilru a khawih hle a, an hlimzia an hmuhin a la lut ve loh hote chuan an awt a ni ber mai. Krismas zawh veleh tirhkoh chu an kum thar lama awm dan tur ngaihtuah pah a, Hotute hmu turin Aizawl lamah a zin leh ta a. Pu Khaw Tin Thanga te chhung chanchin a han sawi chuan hotute lam pawhin an lo ngaihvenin an khawngaih hle a. Tirhkoh atan khaw danga dah an han rawt zet a. Mahse lehkha a thiam loh avangin tirhkoh buk a kaihhruai turin anmahni khuaah chuan cross sipai atan an rawt ta nghal a. Chumi hnuah mida tlun zel chuan ziak leh chhiar te zirtir a, tirhkoh puitling ni tura buatsaih an rilruk ta a ni. An chhungkua hi an rinawm a, an teimahin an fel bawk a, mi rin pawh an hlawh hle tih an hria a. An fapa Thangbawngah a bo avanga an tuarpuina te an buatsaih nghal a. Thlan lungphun a rem ve si lo va, an ina an tar atan hriat rengna thil pek mawi tak an siamtir ta a. Pu Buka chu a lo haw a, thla khata hna khat hlawh a, Cross sipai a Pu Khawtin ah an rawih tur thu te a han hrilh chuan an lawm hle a, an awih lo hial zawk a, mahse a tak tak a ni si a. Tirhkoh lo haw hnu lawkah chuan a khaw pumin an hming an pe lut ta hial a. Pastor in biala rawn fan ve leh tui thlawr chang turin an in paih vek hlawm a. Tunah chuan Lalpa pawh a bang bik tawh lo, Kristianna in a khua a tih danglam zia a hmu tlat mai a. Pu Hluia chuan biala rawn fang leh a, Lalpa zanriah Sacrament leh Baptisma an han chang ta mai chu tirhkoh buka pawh a lawm lutuk a, a mittui a hru seng lo hial a ni. Vanneih thlak takin. Pu Khawtina Ramsuakin sakhi pachal a rawn kap hlauh mai a, Lalpain vawk a thawh bawk a, an zavaia Kristian an nihlawmna ruai chu ṭheh an tum ta a, an mikhualte pawh chu an ruai ṭhehna a tel turin an chelh ta nghal a. Hetah hian Lusei Pro Pastor hmasa ber Chera'a Pathian thu zir zo Pu Khama pawh chu a lo tel ve bawk a, anni pawh chu an cham ve ta nghal a. An ruai chhe ni chuan intihhlimna tur thil a vang em em mai a, an zai dawn leh hlasak hau theih an nei mumal bawk si lo. Mahse an paw pastor chuan sa phla, lu sei tunga leh len thar eng eng emaw chu a zirtir ta a, vawi khat mah la zai hau ngai lo a ni a, hla zirtir pawh a tirah chuan a buaithlak hle a. Mahse, Kristian lo ni tawh sa chuan zai awmzia an hria a, a tluk sang leh hniam, a pial relh te pawh an hrethiam tawh a. An ni ho chuan an thiam hma em avangin a dang te pawh chuan an thiam ve ta thuai thuai a. An sikul chhungah chuan a puia nawiin an ri ve laih laih mai a. Fatu ho lah an phur bawk a, an thawk sauh sauh mai a. Tichuan, Pu Khawtin Thanga sakhi kah sa leh Lalpa vawk thawh chu an buh chhiar a, hlim takin ruai chu an chheh ta a. Ruai an chheh zawh chuan, Pu Khawtina te inah chuan Pu Hluia te, Tirhkoh Buka te leh Pro Pastor Khama te chu chhuat a pherah chuan an thu ṭham a. An nula Kap Hluangte chuan thingpui sen a rawn sem a, a sem zawh chuan mai a chhem hauh hauh a. Pu Hluia chuan lu sei tawng dik ang reng tak, pai deuh si hmangin a titi ve bawrh bawrh a. Tirhkalh bûka a fak thu te, Pu Khaw Tin Thanga te chhûng vânduaina a tuarpui thu te leh an rinawmna leh an teimakna avânga a fak thu te, Cross sipai atâna an rawih zêl tûr thu te a sawi a. Pro Pastor pawh chuan a lo tuihnih ve a. Thangbawnga bau hian chung sanga an tuarpui takzet tih entir nan thil pek, rangva phek, mawi taka rawnghnawihah chuan eng eng emaw an ziah chu an pe a. Lusei tawnga leh lin dawn chuan a thui deuh va, a leng tawk tur a lian lutuk dawn si a. Pu Hluia sa pachal chuan uluk taka a thu hi a phuah a ni. Lusei tawnga a awmzia chu hetiang deuh hi a ni. Kan duh tak Tumpang Thanga thlah pawh thlah liam lovin Lalpa thlazar hnuaia cheng turin min kalsan hlen ta i nu leh pa. Pi Riali leh Pu Khawtina chuan chu thil ziak chu an hmuh chuan an lawm khawp mai a, thlan lung phun a rem si lova, an banga tar mai tura an rawn tihsak chu remchang an ti hle a, a funna chu an han phelh a, an en a, an let vat vat a. Anni nupa chuan chhiar thiam lo mah se, a awmzia an hrilhfiah tawh avangin an hre thiam tho va, an bangah chuan an tar ta vang mai a. Piriali erawh chuan chung an hlimna zawng zawngte chu Thangbawnga hmuh veiah a it a, a mittui a pa reuh ṭeuh mai a. Kawmchara a chhuak a, Bawihte kan chhung kim ni ila kan hlim dawn vei nen maw? I han awm lo kher kher chu a va han pawi tak em? Engtikah nge maw kan han theihnghilh theih tak ang che aw? Vawiin nia hian ila dam a nih chuan lo haw leh la, i dam tawh lo a nih pawhin thlarau talin kan zingah lo tel ve teh aw. Lalpa hnenah i awm tawh ngei a ni tih hre chiang ila zawng i tan mittui farkhat pawh ka seng tawh lo tur. Mahse Lalpan a awmpui zel ang che, thla phang reng reng suh aw, a ti a, a puan hmawrin a inhru mawlh mawlh a, inchhunga a lo lut leh a, Ka pu, in lo kal hlawm chu a lawmawm em em mang e aw, ka lungchhe mahse ka lawm tho a nia aw, mittui tla par chungin a ti a, a chibai dan dan hlawm bawk a.